D'Plenarsétzung ass wéi d'Spëtzt vum Äisbierg, spektakulär a gutt siichtbar. Mee 90 Prozent vun der Aarbecht geschitt ënnert der Waasseruewerfläch. Haut loossen ech Iech do eran, wou déi eigentlech parlamentaresch Aarbecht gemaach gëtt, an de Kommissiounen, déi normalerweis fir de Public zou sinn. An dat fannen ech perséinlech immens frustréierend. Wëllkomm bei Parliament Decoded. Ech sinn de Sven Clement, Deputéierten an der Chamber, an haut kritt Der en exklusiven Abléck an d'parlamentaresch Kommissiounen, d'Häerzstéck vun der legislativer Aarbecht, dat déi meescht Leit ni zu Gesiicht kréien. D'Kommissiounen sinn déi méi kleng Aarbechtsgruppen, wou Deputéiert aus deene verschiddene Parteien zesummekommen, fir Gesetzesvirschléi am Detail ze analyséieren, ze verbesseren an heiansdo ze verhandelen. D'Chamber huet ronn 25 permanent Kommissiounen. All Kommissioun konzentréiert sech op e bestëmmtene Beräich. Sou gëtt et. Finanzkommissioun, Justizkommissioun, Kommissioun fir Educatioun, Héichschoulbildung a Fuerschung, Kommissioun fir Digitaliséierung, Kommissioun fir auswäerteg Ugeleeënheeten a vill weiderer. Als Deputéierte sinn ech Member an 10 verschiddene Kommissiounen. Dat ass méi wéi déi meescht Deputéiert, well mir als Piraten eng kleng Fraktioun sinn an awer an allen Dossieren aktiv matschaffe wëllen. Wéi leeft also esou eng Kommissiounssëtzung of? Am Géigesaz zu de Plenarsëtzunge sinn dës Sëtzungen net ëffentlech. Dat ass eppes, wat ech perséinlech frustréierend fannen. Méi Transparenz géif zum Vertrauen an d'Demokratie bäidroen. Loosst mech Iech duerch eng typesch Sëtzung féieren. Fänken un mam Ufank. De President vun der Kommissioun mécht d'Sëtzung op a stellt den Ordre du jour vir. Wa mer e Gesetzesprojet diskutéieren, ass et meeschtens de Rapporter, deen designéiert gouf, fir de Projet de loi virzestellen, deen en erkläert, mam Kontext a mat den Ziler. Dann analyséiere mer Avisë vun de Fachleit an am Géigesaz zu villen anere Parlamenter zu Lëtzebuerg d'Kommissiounen net esou d'Gewunnecht, Experten direkt ze héieren. Amplaz dovunner kréie mir schrëftlech Stellungnamen, sougenannten Avisë vu verschiddenen Acteuren, Beruffsverbänn, de Chambres des Salariés, dem Staatsrot a verschiddene Fachleit. Meeschtens héiere mir just de kompetente Ministère direkt an der Kommissioun. Dat ass och e Punkt, wou ech als Deputéierten eng méi oppe Kommunikatioun begréisse géif. wier dacks besser, d'Experten direkt ze héieren an hinnen och Froen ze stellen, amplaz just hir schrëftlech Meenung ze liesen. Wann et da weidergeet, diskutéiere mer heiansdo Amendementer. Deputéiert schloe Verbesserungen oder Ännerungen um Text vir, zum Beispill als Reaktioun op en Avis vum Staatsrot. An da verhandele mer. Obwuel et relativ seelen ass, datt Amendementer vun der Oppositioun direkt ugeholl ginn, muss een awer soen, datt bei méi techneschen Diskussiounen och d'Iddien aus der Oppositioun gelauschtert ginn. Als Informatiker kann ech zum Beispill bei Digitaliséierungsprojeten oft Punkten ubréngen, déi dann awer iergendwéi mat afléissen, well d'Fachkompetenz do iwwert d'Parteigrenzen eraus respektéiert gëtt. An um Schluss musse mer iwwert d'Amendementer ofstëmmen. Wa mer fäerdeg si, gëtt e Rapport erstallt, deen dann an der Plenarsëtzung presentéiert. Dëse Rapport ass d'Basis fir d'Debatt am grousse Plenum. E reellt Beispill. An der Kommissioun fir Digitaliséierung hu mer zum Beispill en Text iwwert eng elektronesch Ënnerschrëft diskutéiert. Mir hunn d'Avisë vun de verschiddene Chambres de Commerce, Chambre des Salariés gelies, d'Acteuren duerchgeschafft. Obwuel mir déi Experten net direkt héiere konnten, wat ech perséinlech schued fannen, war et awer esou, datt mer hir Avis'en och konnten an de Projet afléisse loossen. D'Kommissioune sinn do, wou d'Demokratie am Detail geschafft gëtt. Hei ginn d'Gesetzer, déi an Ärem Alldag eng grouss Roll spillen, ausgeschafft. Wousst Dir, datt Dir als Bierger och kënnt dozou bäidroen? Iwwer eng Petitioun zum Beispill kënnt Dir an d'Chamber invitéiert gi fir Äert Uleies virzestellen. Dat ass eng vun deene rare Geleeënheeten, wou d'Kommissiounen effektiv Hearings maachen. Esou kënnt Der direkt an de legislative Prozess agräifen, ouni selwer Deputéiert sinn oder. Dir schreift Ären Deputéierten. An der nächster Episod kucke mer, wéi Dir als Bierger eng parlamentaresch Fro stellen an doduerch d'Regierung zur Verantwortung zéie kënnt. Abonnéiert de Kanal a kommentéiert ënnert dëse Video, ob Dir fannt, datt d'Kommissiounssëtzunge méi ëffentlech solle sinn. Vläit diskutéiere mir och Är Iddien an enger vun den nächsten Episoden.